Wezîrê Berevanî ya Sûriyê Merhef Ebû Qesra dibêje, ew qebûl nakin Hesedê weke grûpeke serbazî di nava artêşa Sûriyê de bimîne. Merhef Ebû Qesra dibêje, Ne tiştekî rast e dema ku çekdarên Kurd ên nêzîkî Amerîka li bakur û rojhilatê Sûriyê dimînin, weke grûpekê di nava hêzên çekdarên Sûriyê de bimîne. Her wiha got fermandarê hêzên çekdarên Kurdî ku bi navê HSD tê naskirin, dan û standinan dirêj dike. Li aliyê din fermandarê giştî HSD Mazlûm Abdî jî berî niha di hevpeyvîneke xwe de gotibû, wê HSD bimîne, xwe hel nake Û şervanên Hesedê jî wê çekên xwe daneynin û neçine mala xwe. Ew dikarin gotibû bibin beşek ji artêşa Sûriyê. Elî Rehmûn cîgirê Hevserokê Encûmena Sûriya Demokratîk Mesedê di derbarê civîna Serok Barzanî û Mezlûm Ebdî fermandarê giştî Hesedê ji Rûdawê re dibêje ku ew civîn Temamkarê hevdîtina berê ya di navbera Mazlûm Ebdî û Ehmed Şera de ye. Dibêje ew hemû hewldan ji bo bicîkirina emanet yan jî ewlehî û aramiyê ne li seranserê Sûrî. Elî Rehmûn got, Di ewlehî û aramiya Bakurê Rojhilatê Furatê de Hewlêr roleke girîng dilîze ji ber têkiliyên biratiyên di navbera her du herêman de. Di derbarê pêşeroj û çarenivîsa Hesedê de jî Elî Rehmûn dibêje, Hesedê amade ye bibe beşek ji artêşa niştimanî ya ku tê xwestin. Hesedê hêzeke hevbeş e, ji gelek pêkhateyan pêk tê. Di nava Hesedê de Ereb hene, Kurd hene, Aşûrî hene, Suryan, Çerkez û Turkmen hene. Hevdîtina di navbera General Mezlûm wekî Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk, Hesedê, û kak Mesûd Barzanî de temamkerê hevdîtina berê ya di navbera General Mezlûm Ebdî û Serokê Rêveberiya Operasyonên Siyasî ya Şamê Ehmed Şer'î de ye. Ev hemû hewldanên ji bo bicîkirina ewlehî û aramiyê li seranserê axa Sûriyeyê. Ji ber ku rejîma berê li ser bingeha perçekirin û jihevxistina hêzê û herêman dixebitî. Ji ber vê em wan gavan wekî gavên erênî dibînin ku di rêya rast de ne ji bo bijîkirina ewlehî û aramiyê li seranserê axa Sûriyeyê. Em dizanin ku Hewlêr jî roleke girîng dilîze di ewlehî û aramiya Bakur û Rojhilatê Feratê de. Ji ber têkiliyên biratiyê yên di navbera her du herêman de. Teke din teke zî dikim. Wekî ku General Mezlûm ragihandiye, Hesede amade ye ku bibe beşê cî artişa nîştîmanî ya têxwastin Zehmet e ku ez îro bi wateya berawerdkirinê bi hêzên Pêşmerge yên Herêma Kurdistana Iraqê re biaxivim. Jê ber taybetmendiya pêkhateya netewî ya ku li Kurdistanê heye. Hesedê wekû ku hûn jî dizanin hêzeke hevbeş e ji gelek etnîk û olan pêk tê. Di nava Hesedê de Ereb, Kurd, Asûrî, Suryanî, Çerkez û Turkman jî hene. Her wiha hêzên denên ku berê beşek ji artêşa azad bûn li seranserê erdnîgariya Sûriyeyê hene. Ji ber vê ji hêzên pêşmerge cuda ye, ji ber ku pêşmerge berê jî bo rizgarkirina Herêma Kurdistana Iraqê hatibû avakirin û, Ji ber vê erkeke cuda ya her yekê hebû. Ji ber vê zû ye ku ez bibêjim dê bibe kopiyeke hêzên pêşmerge yan jî dê kopiyeke amade ya li ser hatiye lihevkirin hebe yan jî nêrîneke tund li ser hebûn û rêbazên wê hebe. Ev jî wekî ku ez bawer dikim dê bikeve nav diyalogên kûr. Lê ez careke din tekezî dikim ku Hesedê îsrar dike ku bibe beşek ji parastina erdnîgariya Sûriyeyê û beşek ji parastina gelê Sûriyeyê bi hemû reng û pêkhateyên xwe ve.